Oñepyrũta ñande atýko ára pegua, che hermano kuéra. Ame Vicente Robepe la bienvenida. Primero, ya recota la conferencia pública Jaupei, estudio revista Ñemañaja. Y Catu Pepo Amijawa, hermano Cuera, Japurahéi oñondivepa pe purahéi número treinta.

Ñane hermano Marcelo ojapóta la ñembo'e. Ore ru Jehová, ore amigoite Jehová ro, roña, Roñemboja renondépe ikatu hagueicha roagradese ndéve, ome haguére ore rekove ha péicha ko'ágã roime dispuesto rodisfruta hag̃ua pe tembi'u en sentido espiritual ome oréve ko este día. Ikatu hagueicha rodisfruta hag̃ua Jehová entéro enseñánsa oúva ndehegui ne orrenesyõ rupive ha ne ñe'ẽ rupive avei. ha péicha Jehová ebendisímina umi esfuérso, ojapo hína entéro asisténte rohendu hagua pe diskúrso bíblico ha rrevísta Ñemañaha rupi, ha péicha ikatu oremombarete hagua ore jerovia ko tiémpo ijetu'iterei róga roiko hína. ha péicha Jehová rorie nde espíritu sánto, katu hag̃uáicha roheja de ládo entéro inkietu, ha péicha Jehová rodisfruta pe kompañerismo kristiáno avei. Ha roheja entéro rreunión nde pópe, eperdonamína umi mba'e va'i rojapo renondépe ore imperfección káusare. Ha nde Ita'ýra Jesucristo rupivénte rohese ndéve taupéicha. Ñane hermano Marcelo González, congregación González Catán Guaraní, orekóta la conferencia. Ñane hermano ombohovái ko porandu. Mba'épa jajapo va'erã ñande amegoite hagua Ñandejára ha ñande rapichakuéra? de Guerecopa Peteĩ Amigo. Ajépa inimportante ñane amigo kuéra. Upévare jaguerekorõva peteĩ amigo, jaguereko avei peteĩ tesoro. Por ejemplo, inimportante eh,

Un diccionario he'i péicha, ñane amigo ha'eha pe ñande rapicha jahayhu ha jaguerohyrýva. Péro peteĩ amista avei ogueraha pe rresponsavilida. Pórke heta hénte oreko pe kompañerismo péro sin rresponsavilida. Upévare opreferi peteĩ konosído ndaha'éi peteĩ amigo tee. Heta gente ojapo peteĩ amigo red social rupive, por ejemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp, homies. Pero oikoteva'va algo nunca oĩ presente. Upévare eh, discurso rupive jahecháta mba'érepa ni importante ñande rekovépe eh, umi amigo ha moõpa ikatu jatopa amigo te'e. Mba'épa jajapo va'erã jakonsegi hag̃ua amigo te'e? Y mba'épa he'i la Biblia ko téma rehegua? Bueno, primero, primer pregunta ja'e mba'érepa ñañekotevẽ amigo. Bueno, Jehová imperfékto, iperfékto ramo jepe ha natekotevẽi amígo. Péro si okrea revete Ita'ýra Jesucristo ha oñeamigoite hikuái. Ha Jesucristo okrea hetaiterei ánhelpe ha umíva ohypyty heta mba'e póra oiko rupi hendive. Oúrõ guare ko vy'ape ári, omano vove pe jardín de Getsemaní, peteĩ amígo petĩ ánhel omombarete chupe ha avei oenkarga isýpe María iñamigo Juánpe. Upévare Jehová mísmo omoĩ pe deséo jaguerekosẽ hag̃ua ha jedisfruta pe amistáre. Péro ñaneimperfektoramo rupi ñaikotevẽ gía jakonsegi hag̃ua amígo. Iñimportánte ñakomporta va'erã peteĩ amígo te'ẽ ha mba'éichapa ikatu ñamantene pe amista hendivekuéra. Upévare jahecháta mba'e konsého bíblico ome'ẽ la Biblia. Por ehémplo pe primer konsého ojerregistrado en Proverbios capítulo 17, versículo 17. Jahegami chendive pe texto bíblico de Juan, perdón, Proverbios 17, 17. Hey. Peteí amigo verdadero, derejuta todo el tiempo. Hango ne hermano o iban de gere, rejasa a su llave. Ha péicha he'ihacha pe Proverbios, peteĩ amigo te'e oñekomporta'arã peteĩ hermanoicha. Ha oĩva ñande ykére jahasa asy jave. Jahechamína pe tangáre, oĩva por ejemplo mba'éichapa peteĩ amiga okonsola ótrape. ohasáramo situasión ijetu'úva hekovépe. Oiméne opardé pe algún sér kerído, ndaikuaái péro provablemente ovisita chupe iñkatu hag̃uáicha okonsola ha seguramente algún estímulo okomparti álgo. Sinseramínteko péro iguálmente iñimportánte pe amíga oĩ ijykére, no es siérto, ohasa asy jave ajépa. Bueno, péicha oñekomporta va'erã peteĩ amígo tee. Péro, grásia por la foto, naenteroi ha'e peteĩ amígo verdadéro. Upévare ni importante jaiporavo porã hag̃ua ñane amigokuéra. Mba'épa he'i la Biblia pe konsého oĩva pe Proverbios capítulo tréce, versículo 20 ko'ã he'i péicha. Por varios días 13, 20. Pe oiko meméva umi iñarandúvante iñarandúta avei, péro pe oiko meméva umi itavývante osẽva ita. Siérto la he'íva provérvio, no? Peteĩ amígo ikatu ipu'aka ñanderehe. Rory he'i que jaiko vera mombe'éva itavýrande, osea oikoséva iñakãre ha nohenduséiva umi consejo ombe'éva chupekuéra osẽva ita. Upévare iñimportante, che hermanokuéra, jaevita va'erã pe amistad ikatu ñambyai ñande relación Jehová ndive. Jaevita jahasa tiempo innecesario umi personandi ndoadoráiva Jehovápe. Sino, Iñimportánte jaheka amígo oñeha'ãva ojapo iporãva, segundo, heko potĩva, itercero, nepytyvõta ndereko porã hag̃ua. Péro mópa ikatu jakonsegi umívare? Buéno, pe kongregasión ipype. ha ikatu ñaakonsehi heta amígo ijespirituál ha ñanepytyvõtaha ñaaguanta hag̃ua ha ñanemokyre'ỹ jajapo hag̃ua umi mba'e vai, umi mba'e porãva. Sí, pe amista verdadéra oñemopyenda Ñandejára vyrayhúpe ha Ñandejára servísiope. Bueno, la Biblia omombe'u voi heta tapicha oñemoĩitéva ha ñane ikatu jakonsegi amista verdadéra ha jakopia hag̃ua iñehémplo. Por ehémplo, la Biblia orrehestra hetaiterei káso, no? Péro, por ehémplo, algúno konosídova, konosídova ha'e pe Rut ha Noemi. Ha, por ehémplo, Rut ndaha'éramo isrralita, Ndaiporiva'ekue ha'éicha ohayhúva isuegra Noemípe ha ojerovia hese. Ha Noemí, Noemí viúda ha ne mboyvéiramo chepe, Rut ndohechasái ichupe. Por ehémplo ja, jahemi pe rreláto oĩva en Rut, kapítulo uno, Versículos 16 a 17. He'i péicha. Péro Rut he'i chupe, Anivéna reroga chéve roheja hag̃ua ajevy hag̃ua ndehegui, pórke nde rehohápe che aháta, ha nde repytahápe reke che avei akéta upépe. Nde puévlo ha'éta che puévlo ha nde Jára ha'éta che Jára avei. Nde remanohápe che amanóta ha upépe añeñotỹta Jehová tachekastiga, rohecháramo oime ra'e ótra kósare ndaha'éiramo omano haguére. Mba'e ehémplo, no? Si Rut ohayhueterei isuérape, Ha he'iháicha pe téxto ndohechahesãi toiko la ikóva. Ko ehémplo ohechauka ke ndaha'éi ñaneme'ẽkuéra ha peteĩ kultúrante. Por ehémplo Ñandejára puévlo oguereko la posivilida ja'ekuaa porã heta hermanokuéra o diferénte kultúra. ha ndaha'éi pe impedimento. ¿Sí? Por ejemplo, o ilustra pe relación de amistad oiva pe otro ejemplo David de Jonatán. Ha oñemegoite vacue. Ha peteĩ amistad oñepyrũ iméne Jonatán ohecharamo raka'e mba'éichapa David ojerovia mbarete Jehováre ha ipoaguasu ombohogairo guare Goliátpe. Jahechamína pe ehémplo oĩvape en Primero de Samuel, kapítulo dieciocho, versíkulo uno guive tres peve. He'i, Jonatán ohendu la David he'i va'ekue itúvape, ha oguerohoryiterei upéva. Upe guive Jonatán ohayhu chupe ha opyta oñemoĩete hikuái. Upe tiémpo guive Saúl he'i Davídpe opytaite hagua hógape omombapo ha ndohechavéima chupe ha oho itúa rógape. Versíkulo tres he'i, Jonatán ohayhueterei Davídpe. Upévare mokõivéva ojapo peteĩ kompromíso oñamigoite hagua hikuái. Asíke he'iháicha pe rregístro pe amista oñevasa pe Ñandejára servísiope. Jonatán orekóramo derécho ogovernávo itúa rendaguépe, oheja Davídpe pe derécho ogoverna hag̃ua ha noenvidiái chupe. Por lo que dice el versículo ko'ág̃a capítulo 23, ko'ág̃a versículo dieciséis guive dieciocho peve. Upe rire, Jonatán oho David rendápe Orespe. Ha'e omokyre'ỹ Davídpe osegi hagua ojerovia Jehováre. Jonatán he'i chupe, Aníke rekyhyje David. Che túa ndakatúi ojapo nderehe mba'eve ndehegui, oikóta rréi ha remandáta Israélpe. Ha che arekóta pe segundo puésto ne rréinope. Che túa oikuaa porã avei upeichataha. Versíkulo dieciocho he'i upémarõ mokõivéva ojapo jeý'ỹ peteĩ kompromíso Jehová renondépe oñoamigoite hagua hikuái. David opyta Horespe ha Jonatán oho jey hógape. Así que Jonatán iñumilde va'ekue. Ha itúa Saúl ojukaise Davídpe, péro Jonatán siémpre odefende chupe ha omomarete meme chupe. hakuéra akóinte oñamigoite va'ekue, pórke mokovévape iñimportánte oreko Jehovápe iñamígoramo ha ojerovia hese añoite. Upévare David ombyaseitere'i Jonatán omano ruguáre. Mba'épa ñanembo'e ko ehémplo, che ermanokuéra? Bueno, ke si ikatu jakonsegi amista ha idiferénteva. Por ehémplo Davítpe tuicha oipytyvõ va'ekue oiko Jonatán amígoramo, pe gerréro experimentádo ha iñumíldeva, imitãvéramo jepe chugui treinta áño rupi. Buéno, ñane kongregasión avei oĩ seguramente ermáno iñexperensiavéva. ikatu okapasita hag̃ua pe ótro imitãvéva. Ha upévare iñimportánte, no? Pe, pórke la organisasión he'íke umi ermáno ijedáva okontribui pe la estabilida de la kongregasión. Asi ke iñimportánte che ermanokuéra, no? Ya sea apredika hag̃ua ojapo arrélo, oinvita hag̃ua Jehovápe ha péicha odisfruta hagua pe kompañía. Ha ñamantene hagua pe amista ni importante avei, ani ñapensa ñandeje hénte. Upévare Rut, Noemí, Jonatán, David, Pablo ha Timoteo iñamigoite hikuái. Por ehémplo, iñamistad oñemopyta Ñandejára guarayhúpe. Por ehémplo, apóstol Pablo por ehémplo, ohayhueterei Timotéope. Pórke Timoteo ohayhueiterei Jehovápe ha oñeinteresaha añetehápe pe kongregasión rehe. Upévare pe apóstol Pablo ombokatypyry chupe ikatu haguáicha oikuaa porã umi ermáno ha ermána oívare diferénte lugárpe. Timoteo ohamapo jejopy va'ekue Páblondi. Upévare he'i hese, Omapo chendive umi notísia pora okakuã hagua opa ryapuete. Sí, Pablo oĩva segúro, segúroke Timoteo okuida porãtaha umi ermanokuérare. Ha'ekuéra omboapyahýi va'ekue oñondive Jehová servísiope ha upévare ha'ekuéra oñamigoite va'ekue avei. Upevare, che hermanokuéra ha invitado, ñamoirũ amo en práctica pe consejo bíblico amistad rehe, siempre ikatu jakonsegi pe buen amigo. Ha eseguikena eñemagui ne amigokuérare ha upearã nde voi reñeha'ã va'erã ha'e ha'e hagua peteĩ amígo iporáva chupe kuéra guarã avei. Ñane rresponsavilida avei ñamantene hagua pe amista. Upévare importante rehendu va'erã chupe ha nemandu'ápa ha'e pe un amígo ha inimperfékto avei ñandéicha. Upévare ojavýramo inimportánte eperdona chupe. Ñapensamína Jesús ehémplo. Por ehémplo, ha'e oreko idisipulokuéra kómo amígo, ni heta vése ofalla ha'ekuéra. Por ehémplo, peteĩ jey ha'ekuéra oheja rei chupe, péro Jesús noñedesepsiona, noñeamargái ha norrechasái. Mba'érepa oaktua péicha? por ejemplo, upe pyhare ojerrestaro guare oentende isituasiõ ha oelehi ohasa por álto idefékto. Bueno, ñande lo mísmonte avei. Lo importante ke ñane amigo ha'e imperfékto avei. Oiméramo alguna ves osurhíramo algún provléma, bueno, iñimportánte osolusiona pya'e pe situasiõ. ha ejapo Jesús ojapo haguéicha ha emantene hagua iñamista. Péro ahe'a peteĩ amígo ndosignifikái ikatu ñanetromete hekovére. Si ikatu ome'ẽ chupe algún konsého oadverti álgo oĩva mál o álgo oĩ ipeligrosovéva, Péro iñimportánte errespeta va'erã ikonsiénsia ha ani osarambi pe konversasión priváda ni chísme, pórke pe chísme oñembyai hetaiterei amista. Entónse iñimportánte ñamantene pe konfidensialida, he'i. Pórke ñane amígo lamentávlemente heta amistad oñembo'y ñande ku káusare. Jahayhu ramo ñane amigo siémpre jarrespeta va'erã isentimiénto ha núnka ojapo álgo oñemolestáva. Péicha ikatu ñamantene pe amista hendivekuéra. Péro mápa ha'e ñane amigokuéra iñimportantevéva? Álgien ke núnka jafalla. Bueno, Jehová ha Jesucristo, no? Ha'e ñane amigo kuéra no falla nunca. Bueno, Jehová ñandivita ñañemoagui hese ñakonsegi hagua iñamistad. Pero jahupyty hagua la Ñandejára amistad jajapo va'erã la he'íva Mateo 22, 37 ha 38. Jahekami pe texto en Mateo 22, 37 y 38. He'i péicha. Ha he'i chupe, Ndehayhu va'erã Jehová nde Járape nde py'aite guive. Nde rekove kompletoite reheve ha entéro ne pensamiénto reheve. Kóva hína pe primer mandamiénto ha pe iñimportantevéva. He'i, Jahayhu va'erã Jehovápe ñande py'aite guive. Sy, ñande rekove ha kompletoite reheve. Jahayhu Jehovápe ñanemomýi jajapo hag̃ua umi mba'e ha'e ogustáva ha jaovedesévo chupe, jahechauka va'erã Jehová la iñimportantevéva ñande rekovépe ha ñane amígo oĩvape en primer lugár. Jepa. Péro mba'érepa jahayhu va'erã Jehovápe? Bueno, legálmente heta mba'ére jahayhu Jehovápe. Por ehémplo, Hechos 17, 28 he'i pórke ha'e rupive ningo jaikove, jaku'e ha jaexisti. Ñande jahayhu Jehovápe, pórke jahayhu ñande rekovépe ha javy'a ikatu haguére jagua'e ha jaexisti, ha Jehová ome'ẽ avei ñandéve ko planéta iporãitereíva jaekove hag̃ua, ha upe ári ome'ẽ avei ñandéve la ñaikotevẽva guive jaekove hag̃ua. Ajépa! Por ehémplo, y ha tembi'u. Ñande jahayhu Jehovápe avei umi mba'e ojapova'erã ñanderehehápe Káda día jagueroviéramo Jehová ha'eha ñande Túa te'e ha ojapysaka ñanderehe, ha ñañembo'e jave chupe jaguerekóta fuérsa ñaikotevẽva ñaaguanta hagua. Péro oĩ heta ndoguerekóiva'ekue Túa ohayhu chupe Péva oafektaiterei negativamente ha emocionalmente, ajépa. Alguna vése ovy'a, ótra vése ndovy'ái. Ha péicha oiko upevare heta mba'e oikóva ijetu'u jepe aguanta hagua. Péro jaservíramo Jehovápe ipyaite guive he'iháicha Mateo veintidós, treinta y siete ha treinta y ocho, Oikuaaka orekoha amo yvágape peteĩ túva ohayhuete re'íva chupe. Ha upéva oipytyvõ ha ndoreko va'ekue peteĩ túva térã amígo ohayhúva chupe, Jehová ñañemoag̃ui ijehe ha'ete voi ojapo upéva jaagradese chupe. Péro ndaha'éi upévarente la jayhúva chupe Jehová peteĩ amígo tee. Por ehémplo, Salmo treinta y siete dieciocho he'íke Jehová haguã oĩmi osufrívagui ha umi oĩva yvýre. Ha si siértoke Jehová ñandesegura oiméta ñanekére situasión ijetúva renondépe, núnka ndofallámo'ãi ñandéve. Por ehémplo, la Biblia orrehestra unos kuántos kuimba'e oiko va'ekue Jesús omano vove ha ha'e va'ekue Ñandejára amígo, por ehémplo, Abrahán. Peteĩ kuimba'e ojerovia mbaretereíva va'ekue, por ehémplo, más de mil áño Abrahán omano rire, Jehová he'i va'ekue, Hese che amigo. Upéva ohechakuaa peteĩ persóna omanóramo chepe, Jehová oseiha ohecha chupe iñamigoitéramo. Jehová imandu'a gueteri Abrahán rehe Oikovéramo guáicha, por ehémplo también Job, enterove umi ánhel oñembyatyre guare yvágape Jehová he'íva rupive, ohechauka ojerovia Job rehe. Ha Jehová he'i hese ha'e ningo ijerovia mbarete ha siémpre ojapo ñaiporãva. Ha'e orrespeta Ñandejárape okyhyje chugui ha omboykete umi mba'e ivaíva. Péro iñimportánte, buéno, jakonsegi avei la Jesús amista. Pórke según Juan catorce seis he'i, Che rupive añoite ikatu oñeguaje pe Túa rendápe, jeýpa. Buéno, péicha ñañeha'ãramo oiko hagua ñandehegui Jehová amígo, jareko'ỹre Jesúspe ñane amígoramo. ha'ete ku ñañeha'ãva jaike peteĩ edifísiope jahasa ýre pe oke rupi. Ajépa. Bueno, péicha jakonsiguiremo Jesús amista, ñañeha'ã ñapensa ha'e opensaháicha, ha jaiko ha'e oiko lája, ha jaobedesévo imandamientokuéra. Si, ha máske jaikuaa porãve Jesúspe, ñaneamista hendive imbaretevéta. Péro mba'éichapa katu jakonsegi jasegi Jesús ehémplo? Buéno, Jesúspe g̃uarã iñimportánte va'ekue oipytyvõ ótrope opensa hag̃ua, rangue ijehe opensa rupi upéicha. Ha'e ojesikrifika va'ekue ótro rehehápe ha oporeperdona chupe. Nomopysyi va'ekue péicha peichánte umi mba'e he'íva hese la hénte. Ha oiméramo peteĩ amígo ofalláraka'e yma ha ndohejái upéva oafekta ótrata lája chupe. Si, jaikove hagua para siémpre iñimportánte che hermanakuéra ñañeha'ã va'erã ñakonsegi hagua la Jehová amista y la Jesucristo amista. Asi ke iñimportánte jalevo la Biblia, jalevo umi evanhélio, iñimportánte ñajopomyengeta va'erã, no es siérto, Jesús ehémplo mba'éichapa otrata va'erã idisipulokuéra, pórke buéno, iñimportante jakopia iñehémplo, ha Jehovágui Jesús ihémplo. Ko múndo tuichakuére oĩ hetaiterei kuña ha mitã ohechauka ha'eha Ñandejára amígo umi mba'e ojapóva rupive. Por ehémplo, Proverbios tres, treinta y dos he'i, Jehováre umi inhústova iñamigoite hína. Ha'ekuéra ikatu oreko chupe iñamígoramo ojerovia rupi pe sakrifísio Jesús ojapo va'ekue. Ko sakrifísio rupive Jehová mborayhúpe opermiti ñandéve ñañeme'ẽ chupe ha jajevautisa ha jajapo ko'ã mba'e iñimportantevéva, ñamoĩ, por ehémplo, ñaimoĩrĩma umi miliónes ha oñeme'ẽ va'ekue Jehovápe ha ojevautisa, ha ohechaukáke opotase Ñandejára amígo. Ha orekomaha iñamígoramo pe persóna iñimportantetéva ko univérsope, ha odemostra ohechauka pe agradesimiénto ha la importantevéva vautísmo rupive. Asíke Eh, de restudiáramo la Biblia testigo de Jehová ndive, bueno, eñeha'ã ikatu haguéicha ohypyty hagua pe bautismo. Ah, péicha oike pe relación Jehová ndive. Ha eseguíkena rehypyty hagua la Ñandejára amistad avei. Péicha peteĩ múskulo oikotevẽ entrenamiénto okakão hag̃ua, oikotevẽ ñande entreteniménto avei ñafortalese hag̃ua ñande espiritualida. Iñimportánte jale'e va'erã káda día la Biblia, ñañemongeta meméramo ñane amigokuérandi, ñanemoag̃uive hesykuéra. Por ehémplo ko'ág̃a oĩ hetaiterei médio de komunikasión, mba'érepa? Oĩ por ehémplo rred sosial, mensahe rupive, Whatsapp rupive. Upévare iñimportánte ñandéve g̃uarã ñamantene la komunikasión Jehová ndive. Porke ñanekomunikáramo ñane amígo káda día, péro mboy vése ñanekomunika Jehová ndive pór día. Entónse iñimportánte ñasegura va'erã ke oĩ pe kontákto fluído Ñandejárandi. Sapy'ánte ningo hasýeteri ñañe'ẽ hag̃ua ñande py'aite guive Ñandejárape ha omombe'u chupe mba'épa ñañandu. Péro Jehová oipota jajapo upéva ñanembo'e jave ha jaikovo Ñandejára amígoramo, ñaiméma kongregasiónpe, ya sea presensiálmente térã Zoom, ndaikatuíramo, buéno, upépe ningo oĩ ysyry, ojahayhu ha omoamog̃uasu Jehovápe. Por ehémplo pe fóto número dos ohechauka igustaite pe oadora Jehovápe ñane me'ẽkuéra ndive. A veces es importante, ¿no es cierto?, pe afecto ojehechauka, ¿no es cierto?, eh, pe hermano, o recibi hag̃ua ótrope, ¿no?, y diferente cultura, pero ojehueterei chupe. Bueno, lo mismo acá, ¿no es cierto?, pe congregación de argentino, de Paraguay, ¿no es cierto?, pero ha'épe el mismo afecto, ¿no?, pe mismo mborayhu, iñimportante ojehechauka pe mborayhu ajépa. Fíjese Salmo 133, 1, igustoite, ¿no es cierto? Hoy, pe, hoy ñane hermano cuera, por ejemplo, ñane Roni Jagua, cuaga, ¿no? Coritema, gracias por la foto. Coritema, Jehová, a Jesús. Omoita, iña amigo cuera, pe, peti mundo, pues, jupe. Péro ko'ãma voi ikatu jadisfruta hína pe rregálo iporãitereíva. Por ehémplo aty guasúre, bueno, jaguereko la oportunida jaikuaa hetahaiterei amigo ótra kongregasión. Bueno, ñañeforsa ikatu haguéicha jajapo hagua nuevas amistades, ¿no? Así ke ja'e pe rregálo Ñandejára gui, ¿no? Eh, bueno, eh, Ñandejára ha Jesucristo ome pe regalo de la amistad ñane rapichakuérandi. Pero amo votove entero jadisfruta pe amistad perfecta, completa ha opa ára g̃uarã.